se hi vuyile mingiselo munghana lona fm kasi ke timhaka hi letiwani eh khale ka matsalani wa african national congress tatana ace magashule eh va vuye va nyikiwa papila va byeriwa leswaku va na masiku yo karhi ya ku va va va va tihlamulerile ka xi- komiti leya yo tshinya eh swiviko swi komba onge ti va va tsandzekile ku va va endla tani um u vona onge ti ku nga va ku ri yini xi nga endla ku va tsandzeka hi ndlela yeleyo na ko loko va tsandzekile va te tani swi vula yini hi vumundzuku bya vona hi ta va hi kha hi bula na muhleri hi twa ku mhaka yeleyo yi famba njhani mhaka yo vava hi leyi va ri onge ti ku na vanhu lava va tirhaka va nga ka switulu swa le henhla ka mfumo va nga dyondzangiki ivi vanhu va hlamala kumbe va nga ri na tidyondzo leti ti faneleke ta dyondzo ta ntirho wolowo ivi vanhu va hlamala mi hlamala hi swo swi nga xiswona um eh, vanhu vo nghena va nga va nga ringanelangi ku ku rhangela kumbe ku tirha ka switulu swo swoleswo se a eh, hina swa hi hlamarisi kambe hi ta va ka hi languta swa swoleswo hi twa kahlekahle um xiyimo xa muxaka wolowo xi va xi ri koho ku fika kwihi um ndlela leyi va democratic alliance van'wana lava va vilerisa ngopfu hi swo swo swoleswo um mingiseri wa munghana lona fm na timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ti khomile eka nkarhi lowu hi nga ka woho hi nga tsakela ku twa ku um we u angula u ku yini khome timhaka ta njhani um kambe ke hi ta sungula hi wena 0860 002 543 u hi byela leti nga tikhoma hi twa ku mahungu ya wena ya ri yini eh emhakeni yihi kumbe yihi leyi u nga va ka u ri na yona hi ndlela yaleyo ha ngeta nakambe 0860 002543 ni teka riqingho ro sungula sungula ka nongonoko lowu endzhaku ka leswi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa afrika wa vulavula wo sungula muyingiseri loyi i lange ku a nga tiviwi a va xikalaviti nhleka
aheba
mi pfukile Ni pfukile hi ngo vona. Hi pfukile ha khensa swinene loko mi hi bela riqingho mani. Mi ri yini n'we? Eh, hi na hi na hi na hi na mavonele yo hambana eh, eh, tanihiloko xidemokirasi xi hi pfumelela hi ndlela yaleyo botpet Mm. eh ku tivisiwile leswaku ku ta akiwa xibedhlele xa 40 billion a Polokwane se te loko hi tshame ni tshame ni nexe ni languta mhaka yo yaleyo ni kuma ka yi tshamisekangi because a ka ti-region kumbe ka ti-district tin'wana hi na swibedhlele swo ringana two kun'wana three hi ndlela yaleyo then as a result mi kuma ku ri um swibedhlele swi ya swi hava mirhi swi hava ti-medical equipment lero loko a ku tekiwa forty billion yi upgrade titliliniki yi upgrade ti-health center yi tisa mimirhi le swibedhlele yi xava mm. ti-medical equipment in all these medical uh, uh, health facilities mm. ni vona ni nga ku a swi ta antswa ngopfu ku tlula ku westa mali
kambe van'wani va kambe van'wani va ri eh 50 billion uh, 40 billion uh, academic hospital leyiwani yi va yi kha yi langute na timhaka ta ku a ni ngo ku na vanhu va nge le ku leteriweni ku va va ma madokodela na na vaongori eh la University of Limpopo se loko va ka va leteriwa ku ta va na vanhu lava nga ta va letela vanhu lava nga ta va letela hi vo va tirhaka ka eh ka ka leswi va swi vitanaka ti-tertiary hospitals ku nga Petersburg na Mankweng se sweswo se sweswo hinkwaswo swi endla leswaku loko va kha va letela va va kota ku va va va va va na vanhu lava va swi tivaka ku eh vanhu lavawani va ta tlhela va kota ku va tirhisa ka swibedhlele leswikulu leswi swi nga ko polokwane na na na le mankweni ni kombela ku vuya doctor ya
eh loko ma hi vekisa sweswo kumbe loko va hi vekisa sweswo n'wina mu va mina to mina u vula sweswi va vula ku so i ya i ntiyiso eh a hi languteni hi nga hi nga hi nga dabadabisana loko ri xini ku na ku ku tekiwa mali ya mfumo yi endla swilo swa right hi ndlela ya ku va yi nyika vana va xikolo lava nga pasa ku va andza vudokodela vo cuba loko va vuya mi kuma ku a va tirhi mm. a va qachiwangi then that hospital leyi ya forty billion yi leyi nga ta endla ku madokodela ya tirha because hina madokodela yo tala kwala ka province ya nga huma ya ka tiprovince tin'wana hi mhaka ku va ku ri hami ntirho kumbexani kumbexani van'wani va huma hi mhaka ku sorry ku munghena no n'wini xikalaviti ku van'wani va huma hi mhaka ku ku hava switirhi matirhelo ya ku a ya va kahle hi mhaka ku switirhi a swi kona Switirhi a swi kona and to add more on that munhu la a fanelaka a tisa switirhi a tisa na mirhi i CEO leyi ka yi nga tiveki nchumu hi swa rihanyo ma ni twisisa and for that matter swi endla ku ri at the end of the day ku va ku ri ha nchumu lexi inana xi xi pfunaka vanhu aka swibedhlele swa hina ni le ka titliliniki ta hina swi warisa ngopfu sweswiwa vuvabyi a byi na nkarhi ebotpet e, e, e mm, mm. byi va byi khoma munhu nkarhi un'wana na un'wana ende swibedhlele swa hina loko mo swi languta swi le kule ni le kule na matiko yo tala swo va kusuhi ko va matiko yo karhi ya nga laki ya ku va ya ri kusuhani and a swi vuli ku ku fanele siku rin'wana na rin'wana ku endliwa xibedhlele maphilisi mm. mara titliliniki ti-relevant ngopfu aka matiko lama lero loko na tona forty billion yi nga endla ku titliliniki ti tirha twenty four hours botpet Endla sweswo swi ta vula job creation. Aka lava va nga ku dyondzeleni vudokodela na vuongori hinkwabyo lebyi mi byi hlayaka eYunivhesiti ya Limpopo. Mm, mm, mm. So a hi veneni honest ka mhaka leyi eh, hi yi tshiva hi ndlela ya ku va yi kota ku ku ku 40 billion yi servisa tiko ka swilo swa right because leswi a swi tikomba swi ri na vukungundzwani nyana ndzeni a swi tshamisekanga xikalavito mi vona nge tivukungundzwani byi nga byi ri bya yini Ah, ma byi tiva na n'wina hayi ko hayi lebyi nga ndza ku va na vazondo commission a byi ri bya yini bute Hmm?
a ni ri a ni ri la la- la yi khale ku kha ku vulavuriwa hi xona xibedhlele lexiwani academic hospital ku ku- ku- yi kota ku ku va yi kha yi dyondzisa um vanhu va kota ku traina kona sweswi hlakutene tanihi sweswi ku nga na yunivhesiti leyi dyondzisaka madokodela lawa he botfed hi na hi na ti-nursing colleges eh ni sure ku ka ti-different you know eh, districts ya hi na ti-nursing colleges and a ti lo tala ti-nursing colleges leti to mm. add more on that hi na a very beautiful nice institution leyi ngo hlakala namuntlha in the name of former gian college mm. a yi le ku tirheni ka nchumu why ku nga tirhisiwi such institutions swi lo biha kwini ku ri swilo swo karhi loko swi hala machanganini swi ta va empowera ngopfu lero a xi hi fanele a hi fanele hi nchumu tiko leri vhele sa hi fikisa ku hi ku lavisisa sweswo bebutele

ha hi pfukile mhani i can't muhaxi mina no lava ku vula ku ni lava ku vula ni byela va vaakatiko va le limpopo ku ni rhandza ku khensa leswi nga endla hi hi doctor phopera mathuba mec wa rihanyo mm. hi mayelana na vatirhi lava va ri tirhaka eswibedhleleni swa xifundzha xa limpopo hinkwaxo va ma-security mi kuma leswaku ma-security yo tala loko hela n'hweti a va nga holi mali hi xihatla hmm. ene tin'wani ta tikhampani ta kona loko to va to va thola ti va holela mali ya basic salary mi kuma leswaku a hi yona leyi nga twananiwa hi yona ka ti-bargaining council yeah xa vumbirhi ti-benefit leti ma-security va ti kumaka van'wani vatirhi a va nga holi tona swo fana na a va nga ri na tona ti-provident fund ti-medical aid swo fana na sweswo yeah so ku na vatirhi a limpopo endzhaku ka loko ni ve na mi ni ni ni nghene kwala ka moyeni um ni suka ka nomsa ma tin'hweti ndzhaku ya ku ve na na swi tsundzuka yes mm. so ku na lava va nga ni fonela muhaxi va fonela ofisi ya union ya nomsa va kombela ku joyina union van'wani va kona va tirha ku fana na tliliniki ta le ka ndhambi um va basani swo fana na sweswo ya lexi ni nga vya na xithumba i ku vatirhi lava vo tirha na ku basic salary yo mali munhu a va swi tivi a ku na pay slip nkarhi wun'wani va hola late ti-bonus a ti kona se ni tikume ni ze ni ni khoma timichini na na vinyi va khampani laha ni va swi nga swi nga humela rivaleni leswaku milawu a va nga landzeleli mm. ni kumeke ni va khomisa ti ya jika na le c c m a mi kuma leswaku still a va la ku landzelela mm. laha ni nga ze ni tshunelela ofisi ya ya mec wa rihanyo eh Dr Buti Ramathuba mm. ivi a ni tshuneta kusuhani na un'wana va ngo i Derek Litswalo ku nga yena a langutelaka eh, tikhampani ta masecurity aka xifundza xa Limpopo hinkwaxo mm. lexi ni nga nyikuyana xithumba aka michini wa kona mahaxi i ku eh department yo nyika vanhu tikontraka ku vuyi ta rindza laha ku ri va landzelela swi swilandzelo swo fana na ku vanhu lava na provident fund va na ti-medical aid a va yi ngheni yeah. ene ku za va nga yi ngheni swi swi ya hi mhaka ya mpfumelelano lowu va nga sayina na tikhampani ta masecurity mi kume ni va kombisa ni ku tlhelani mi ya amenda tipholisi ta n'wina a ti tshamisekanga hi mhaka ya ku munhu i ta ta kombela tender kwalani a ku vatirhi va ta va na providence fund mara a mi na yona tlos kumbe um ntshaho wa ku komba ku loko a nga endli mi swi ndlisa ku yini swo fana na sweswo mm. ma swi vona mm. so ni lava ku khensa aka aka doctor phupira mathuba because tikhampani leti ni vulavulaka hi tona ni nge ti boxi la moyeni vona lava va ti va tirhaka kona va ti tiva um va kumeke va ti nyika tinothisi ku a va tlheli va negotiata hi vinywana tikontraka because va le ku tlangeni hi vanhu a hi le xifundzeni xa xa limpopo ntsena ni nga vula leswaku tiko hinkwaro mhani hi leswi a nga ta endlisa swona va se a khensa hina mi hi khensi vhela okay a swi na mhaka va sini a swi na a swi na mhaka a swi na mhaka va sini a ni hina hina hi nga tisa mhaka leyi la moyeni lowu ivi n'wina mi nghena mi pfuna se sweswiwani a ma ha yi khensi okay hina hina ha ha vulavuli nchumu xa ma-security la moyeni lowu hawa eh, mahaxi hi tata hi ta mi khensa hi ti-fifteen ni na michini ya na yin'wana ya security company yi kwala limpopo kwalani ni ta hindza hi yona yi karhataka yi hi nyikaka mpimo swinene mintlhontlho ya ha tele ka ma-security manje na swi tiva leswaku van'wani va ta nghena mara ya ha tele mara at least aka leswi hi nga vuya hi swi endla at least a swi fani vatirhi va ta sungula ku va na provident fund va ha nonon'hwa yes

khampani ya n'wina yi hakela leswi khampani ya mina yi hakela leswiya eh Yeah. hi fanele hi tshama kahle hansi hi vulavula vaseni hi kota ku vona ku hi va pfuna njhani eh vanhu lava nga ka xiyenge lexi xa xa vurindzi lexi hi vo va nge le ku hluphekisiweni swinene i i ntiyiso mhaxi ni vi ni vula ka loyi ni nga hlangana na yena ni ku ri a mi nge vi na titliliniki ta more than fifty a limpopo mi ya thola more than twenty different security companies a swi tshamisekanga lexi nga ni hlamerisa ni loko ni ya ka xibedhlele xa kwala pulukwane lexikulukumba kwala doctor va tirhelaka loko ni fika ni vutisa ma-security gedeni swa vava va tirha kwalaha mec a tirhela kona mana timfanelo ta vona a va ti tiwi ene khampani ya vona a yi va hakeli swona ni ku mi tshamele yini chuzani union leyi nga ta yi nga ta mi pfuna va kota ku mi twisana na mhaka leyi a swi tshamisekanga swibedhlele hinkwaswo mhazi swi hinkwaswo problem swi vava ngopfu eh, eh, mi nga fambi khoma ni tani eh, hi kuma nambara ya n'wina veryman mavasalo wa ka n'wina yi ta teka tinambara ta n'wina hi ta bula hi nga ha ri moyeni a ni xivongo xa n'wi xi dumini inkomu inkomo i can't sweswo mixer omkela lona fm 0860 ya i nkarhi wa ku vanhu lava nge le ka xiyengelo xa vurindzi lexi va nga ha hluphekisiwi hi sweswo mixer omkela lona fm un'wana mixer loyi nhlekani khosa na na va xona bot ayi papa a ni twi nga ku mi ta gungula hi ku manghwini na mafezula ku huma kwale ka ti-comrade marathon mara hayi kumbe le- rin'wana ra malembe mi ta nghenelela na n'wina Mi Ma- fanele male- mi wa- malembe mame ha malembe mame se fika kuni ya tsutsuma ni ta na ngeta nyana okay but yeah no leyi ni lava ku nghena hi yona loko ni kha ni kundiwa xa mahungu mani kwala ku heleni ka vhiki ni hlangeni na hungu rin'wana ra ku ni tsakisa swinene ri fambelana ngopfu na timhaka leti nga ku ni vaveni ngopfu embilwini ya mina i timhaka ta ti-agricultural schemes leti a ti kumeka ti va ti ri kona emakaya lomu hi tshamaka kona kumbe emugangeni leyi hi tshamaka kona loko hi tsundzuka kahle ka minkarhi yale ya khale loko ni ku khale mo ni swi qualify-a a ni vulavuli hi nkarhi wa mfumo wa gazankulu ni vulavula hi le ka new dispensation swi yo kumeka swi swi swi hlahleka swi swi helela moyeni ni nga hi nga ha swi tivi ku humelele yini ka timhaka ta ta ta vurimi a hi vona vurimi byi kha byi tekeriwa enhlokweni ku va ku ri na swikimi laha ku byariwaka muroho matamatisi na yini na yini hi ku hambanahambana leswi swi kumekaka a swi pfuna hi leswi vuriwaka food production and food security emakaya lomu hi tshamaka kona a hi kota ku hi ya xava lomuya swikimini um a va kota va lava va van'wani va nga na timovha va ya va ya stoka va ya ku xaviseni sweswo sweswo so hungu leri ni nga na rona ri nga ni tsakisa i timhaka ta eh, scheme eh, kumbexani eh, eh, project leyi agriculture eh, eh, eh, department a limpopo ehansi ka eh, mec thavu mukoni yi kombaka ku yi kona yi vuriwa eh, eh, eh, comprehensive agricultural support program laha va nga kombisa ku vanhu lava va nga na eh, ku navela ku endla vurimi va na mpfumelelo wa ku kumeka va tshunelela ka timasipala ta vona ta le kusuhani va ta kuma vuxokoxoko ku nga information ya ku va aplaya njhani ku kumeka va ya nghenelela ka timhaka ta vurimi hi mhaka ku va kona vanhu lava lavaka ku endla timhaka ta vurimi vo ka va nga ri na vutivi ku hi kwihi laha va fanelaka ku ya kona va kota ku pfuniwa khotha ku va fanele va ya kwihi ka masipala va ta kumeka ofisi ya kona yi va kombisa ku va fane va aplayisa leswi na leswi na leswi and then ku na ti-terms na ti-conditions leti ti nga kona ka tindhawu teto va nga ta tikuma hi ta vona tindhawu ta hina ti pfuxeleleka eka timhaka ta food production leswi swi kumekaka swi kha swi swi ya ka ka ka ka food security hi mhaka ku loko munhu a kha a dzikadzika makaya muhaxi wa mina laha a kumeka kha ku byala byala muroho matamatisi na yini hinkwaswo ko kumeka se ku ri marhumbi ya swikimi a ka ha ri riweni ka nchumu hi ndlela yeleyo so ku na leswi va nga swi kombisa na ti-beneficiaries kumbe vavuyeriwa lava va nga vuyeriwa hi hi xikimi lexi ni nga ni nga xi tshaha lama ni nga xi tshaha laha henhla va ngo comprehensive agricultural program mm. ya lembe ra twenty twenty four twenty twenty five hi mhaka ku loko ni langutini ina ntirho wa vurimi wa tika mara va kona lava va nga na ku navela ta matimba ka ku endla vurimi so a va kumeke va kha va tshunelela timasipala ta vona kusuhani va ya pfuneka ku va nga va nga kuma njhani mpfuno va ta kumeka ku pfuxeliwa vurimi maka ku loko ku nga ri na vurimi mhm. hi kumeka hi kuma swi ri ku durha loko hi ya lomu emavhengeleni na yini na yini kasi loko ho famba hi ya lomu switimeni hi kumeka swilo swa kona hi swi kuma swa ha ri fresh hi kumeka hi swi kuma swa ha swa swa swa ha ri kahle swa ha ri na rihanyo ra kahle so hi leyi ni nge te e-e mo ni tshika swa politiki namuntlha ni nghena ka mhaka leyi ku vanhu lava nga na ku navela ka timhaka ta ta vurimi a va tshunguli timasipala ta vona khotha ku mali yi kona vo fanele va va na business plan leti va nga ta kumeka va kha va ti-presenta kwaleni ku hina hi hleketa ku swi endlisa leswi na leswi na leswi tanihi hi n'wavurimi so mhm. eh, vanhu va ka hina a va kumeki va tshunelela va ya kumeka va kuma ku pfuniwa hi vona vurimi byi pfuxeleleka byi ya mahlweni mhaka ku swakudya swa laveka siku na siku leri hi hanyaka ka rona inkomu mahasho wa mina khenselo swinene khosa hlayisekani vana siku lerinene ku dya hi ku engeta 0860002543 eh mingiselo wa mehe hikwalaho nga yingisela rito eh, hungu ri ri yini hi la ku bula na eh, good enough mashego hi bula na vona laha sweswi ku nga ri khale hi la ku langutaka timhaka leti ti nga koho eh, ta eh, ma- matsalani wa vandla ra eh, african national congress eh, loyi a nga yimisiwa ntirhweni eh, ivi a nga ha vuyi loko ku viyiwa ka nhlawulo ya ku hlawula vurhangeri n'waxemu se va nga ti a nga swi kotangi ku fikelela kumbe ku, ku, ku, ku endla xikombiso eh xa nkarhi ku hi nkarhi ku va a angula ku hikokwalaho ka yini a nga fanelangi a hlongoriwa hi ndlela yoleyo mfumo lowu eh loko a wo teka advantage ya new bank note ku hunguta money laundering va veka nkarhi wo vuyisa old bank note lava nga veka mali matirasini a va ta twa ku thotha i adrian mageza a vula ku sweswo xivutiso i ku mi fike njhani kwalani mageza i ncini xi nga mi fikisa kwalani ku na vanhu va nga va ku va veke mali ematirasini vhele mm? ai ya afrika dzonga na 0860 002 mani vula ku eh ku ku timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana hayi kho a hi le ku swi voneni na nhlekani eh, a hi le ku swi voneni na nhlekani um swi nga va swi vula ku um timhaka ta gezi um holobye dokodela kgosi yentsu ramogopa ve le ku tirheni um a ha ri ku tirhisiweni gezi ku siyerisana swi sweswi swi tshamisekile ku tengiwa ka nandzu wa senzo may wa ku hundzeriwa mahlweni um hi ndlela yaleyo ku ya fika ka siku leri ra vukhume khume nkombo n'hweti ya mawuwani kambe sweswi a hi tweni ni ku mahungu ya wara yan'we ya ta yimise ku yini ni kombela hi yima kwala hi nga kona hi ba mavoko hi nyika vongi n'wan'wenati nkarhi wa ku hi byela ku hlawumaka ta mahungu ya misava um ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini a hi n'wi amukeleni hi ku ya vongi
ejohannesburg thembisa alex na soweto ku ya kwale kagiso hi twakala kahle eka 103.2 fm munghana lonene fm makombandlela afrika wa vulavula eka munghana lonene fm ku na vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yinini laha ndzeni va famba va faka tifuleti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma kuma ku laha ku na khopa ku na yini yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa ku ri i phorisa Wena loko u kuma i khome biya, i ta tsutsumisiwa na Adcrate-Ville liya hinkwayo, minhlangano hinkwayo hi mhaka biya. Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Okay, hi 2014 va ni kume a ni, va ni kume ni xave six wa tibiya ni pfule one. Va ni khoma a Phumulungu a renkeni, a va ni hoxa ndlwini leyi evheneni va ni nghena laha mahlweni. Loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni, lava tivaka a Mxongo hi fika le maheteleleni ya Brazzaville, phorisa luya la va ri name tag ya yena a yi tsariwe ku balo baloyi ne mphedi ya yena mm. a tsena ku baloyi mase mm, mm. se ka mina ku a huma sa plastic la ku o xa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mantlha wa khomiwa a na ha ta na vula ndzi siya kwala vheni ya vona huma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena afrika wa vulavula vumbhoni byi ri a a tlhavekisa a manyeleti hi yingiseriwile hi le ku nga na meneza eh wa ka arcos a khensa swinene kumbe hi lombe ndleve kwala mi nga yingisela mi ri koho a yi tivi ku n'wa mi ri yini eh rhandi namuntlha yi sungule kahle vhiki eh yi tiyelerile mi ta tsundzuka ku a yi kha yi khinxama yi kha yi fika kwalaho ka va khume nkaye wa tirhandi eh hi dolara sweswiwani yi le ka va khume nhungu eh, khoma mune eh leswa khume nhungu na wa tirhandi na na makume mune ntlhanu wa tisente eh hi hi hi hi dolara leswi vulaka ku ya tiyelela loko yi tiyelela swa hi vuyerisanyana mayiva maka kona kwele ka nxavo wa mafurha parafini mayiva van'wani va nge ri swi nga swi vangana hi timhaka ta leswaku eh, load shedding eh, a ya ha ri kona ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana a swi kona na nhlekani ku fika kwele ka awara ya mune ma va mhaka ko ha ya kule a ah, kule kule hambi bela mavoko va ka escom mi le ku tirheni um mi le ku tirheni kambe ke a hi ngeneni ka leyi khale ka matsalani eh, wa african national congress matsalani general wa african national congress eh, tatana ace magashule swi tikomba onge ti i tsandzekeli ku va a fikisa tsala ra yena hi nkarhi eka mm, komiti yo tshinya ya vandla ra african national congress eh, mayelana na xiboho lexi va nga xi teka xa ku hikokwalaho ka yini a nga fanelanga a hlongoriwa eka vandla xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke kumbe i ntiyiso ke ku nkarhi wa hi wu herile a hi amukeleni muhleri wa tipolitiki eh loyi a nga famba tindhawu to hambanahambana endzhandzheni wa malwandle i yile kwi a amerika i kandziyini nkulukumba loyi eh hi ndlela leyo a hi amukeleni nkulukumba good enough mashekho eh u twa ku vo va hi khomeleni mashekho nhlekani mi amukeleli ka munghana lona fm enhlekani bya pet na vayingiseri va munghana fm pfukile hi pfukile ha khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ma swi tiva ku vhiki na vhiki loko no tshika ni katekile ni bula na n'wina ni mi nyika ntirho kaya um na namuntlha ni ta na namuntlha ni ta mi nyika homework ya ku mi ni byela ku tindzimi leti ve nge i ta ximfumo ampumalanga hi tihi ni lava ku um eh, yaleyo homework ni lava nhlamulo ya kona ku nga se ba two namuntlha leti mi nge ta ximfumo ampumalanga heyi kambe ke mhaka leyi nga tela yona namuntlha laha hi leyi Khale n'wamatsalani General Ace Magashule ku vikiwa leswaku a nga va a hlwerile ku va a yisa papila hi ku onge ti ri se fika na namuntlha sweswi hi vulavulaka papila ra ku va a hlamula ku hikokwalaho ka yini a nga fanelanga a hlongoriwa loko ku ve himpela a ri se fika papila ra yena nkarhi wa ye wu hindzile wa ku va a ri tsala kumbe ho jayelela hina vateki va mahungu
eh ku na ti-process tin'wana leti a nga swi kota ku tirha hi toho eh mara ya ku hetelela ya ko yi la ku ri a nga tshama nje a yimela conference ya 2027 eh a ta a ta aphila ka ka eh, ka conference ka conference ya ANC ya ku ya ku hlawula 20 ya 2027 leswi vulaka leswaku ku ta va ku ri ndzhaku ka 2024 a ni voni leswaku u na nkarhi wa ku rutamela leswo swi endleka mara ku laveka yi tsundzuka leswaku tin'hweti leti hundzeke u vulavule leswaku la a fambaka koho um eh, gauteng kumbe kwinikwini vanhu va la afrika dzonga va vulavula leswaku loko a hlongoriwa ka anc swa mu fanela swi ta va swi ri kahle ku ri a sungula eh, party ya ya politiki so leswi ni swi vonaka i ku ri endzhaku ka ku hluleka ku yisa tsala vhiki leri swi tikomba ku ri se u timisele ku ri leswi va lavaka ku swi endla evurhangeri va ANC sweswi bu nga swi endla ye u ta vona ku ri endla yini mara leswi swi nga ta endleka ku ri ni vona ku ri u ta trya ku sungula party ya politiki ya ku fana na va a t m ya ku ri yi a n c loko u yi languta vona ku ri yi khome swilo swa ku fana na a n c mara i party ya ku ri munhu wa kona u lava ku nghena palamenteni ntsena ku ve ku ve swi bihe ku fika kwalano ka ku eh, nkulukumba loyi a nga za va fambile ka ka vandla ra anc eh,
eh leswi mi kumeke ku ri endle so swi komba ku biha kumbe swi komba ku nga twisisi ndlela leyi ANC yi tirhaka hi yona ku ri a nga twisi nawu wa ANC ene loko ri matsalwa ANC hi wehe hi xilungu va ku custodian kumbe nawu khome hi wehe loko vanhu va nga twisisi swin'wanyana ka ndlela leyi ANC yi fambisiwaka hi yona va fanele va ta ka wehe so mari leswi a swi endleke xa ku suspenda lo a ri president ya ANC hi nkarhi leyi se Ramaphosa swi ti kombe leswaku a nga twisisi ndlela leyi ANC tirhaka hi yona kumbe i munhu wa ku ri eh loko va vulavula unity yo vulavula hi ti-factionalism so mara i mhaka ya ku ri va mu kume ku ri u endle swa ku biha mara a a nyikiwa nkarhi wa ku ri a phila and a tikomba ku ri a nga lavi ku a phila swi tikomba ku ri kumbe a nga lavi ku recognize vurhangeri bya sweswi vu mbalula kumbe yi leswaku ri a swi vulavulaka swa ku chavisa swa ku lava ku chavisa vurhangeri ku ri u ta sungula party ya politiki so leswi swi nga endliwa kumbe leswi n'wana ka ku swi nga mi tirhela yi ku endla swilo swa ku fana leswi swi endleke i ra phil maphil swa ku ri loko vanhu va afrika-dzonga va ku va ku vona u na ti ti-skills ta ku rhangela a swi vulavuli ku ri ku laveka ku rhangela wehe brapet u nga sungula party ya wehe ya politiki se u ta nyika van'wanyana va khoma ku na ku ri wehe u ya parlamenteni because leswi swi ta komba ku ri we u lava ntirho kumbe u na leswi va ku entitlement u vona ku ri swi ku fanele ku ri nkarhi hinkwawo u tirha swi ku fanele ku ri nkarhi hinkwawo va ka politiki mara loko u lava ku pfuna vathu afrika-dzonga a swi bowi ku ri u sungula politiki u ta rhangela u ta parlamentini xitulu xin'we mara u nga swi kota ku sungula political party kumbe wo sungula e, e, e, party leswi va ku i ti-civil society swa ku swi ta pfuna vanhu loko va na problem na mfumo Mm. Se, se, se loko mi ta va mi langute eh, ka ha ri na vumundzuku bya vandla rintshwa ra tipolitiki eAfrika-Dzonga ngopfu loko hi languta ku na mavandla ya nga sungula la yan'wana no ya ha ri kona hi swa ya a hi swi tivi ku ve ya ha ku sungula sweswi
a ku na a ku na space xa xa xa vandla lerintshwa la politiki la Afrika-Dzonga because leswi va yingiseri va laveka ku laveka va space se maka ku ri loko hi vulavula politiki braphet hi vulavula hi ku hi xilungu va ku ku na left ku na na right ku na na center loko u sungula vandla la wena ra politiki vanhu va lava ku tiva ku ri u le ka left kumbe u le ka right kumbe u le ka center and loko u ri le ka center na ko center a yi tirhi kahle because ku laveka yi tiva ku ri u nga center left kumbe u nga center right leswi vulaka ku ri orientation ya wena kumbe ndlela leyi u langutaka timhaka hi yona loko u ku mehe ni lava ku sungula party ya me ya politiki bangi ra me ra politiki um xa ku sungula ni ta ni lava ku ri vanhu lava humaka matikweni man'wanyana va huma zimbabwe zambia ku laveka va famba swi ti komba u sungula ku ri wehe munhu wa ko u nga u nga laka right i i i i rimi ra le europe va ku u, u, u, you are a nationalist mara la loko ri la la Africa la Africa yi vulavula ku ri a nationalist maka ku ri maafrika hinkwawo a ti languta a ri nation i ri yin'we so loko u fana na vo maxava u vulavula ku ri wehe u lava ku dila hi mhaka immigration swi ti komba ku ri u fana na vo donald trump u fana na vo na na lava va le vo poland va matiko man'wanyana so u le ka right and loko u ri le ka right swi nga endleki ku ri o wina nhlawulo la afrika dzonga Afrika Dzonga u nge hluli loko u ri le ka right loko u lava ku hlula laha ku laveka u ri ka left kumbe ka far left that's why vanhu va ku tala va vona e f f yi kuma vahlawuli va ku tala ngopfu hi mhaka ku ri e f f loko yi vulavula yi vulavula timhaka ta va ku va ku na pro poor um timhaka ta vanhu va ku ri a va na ntirho kahle loko timhaka ta vanhu va ku ri va kuma minimum wage and EFF yi nge vulavuli timhaka ta xenophobia ku ri ku laveka vanhu va ku huma le Zimbabwe kumbe Malawi kumbe le kwini kwini va tlhelela ndzhaku kahle so yi le ka left so hi socialism hi socialist na le kwa ku na nationalist so a ku na ndzawu sweswi ya ku ri u nga vulavula ku ri u nga u nga sungula bandla rin'wana u ri faka loko u sungula bandla sweswi ndzi nge tirhi le ka left hi ku ri anc yi vulavula ku ri le ka left eff yi vulavula ku ri le ka left so u ta sungula bangi ra kona u ta va le ka right leswi vulaka ku ri u ta compete na vo d a u ta compete na vo action s a u ta compete na vo boza ene le ku laveka u na mali because ku laveka o xava o maketa ka xavandla ra wena so a ni voni loko maxava loko a nga sungula is maxashule a ku na va a ku na space sweswi mara loko a nga vulavula leswaku a sungula a nga vula a nga sunguli bangi ra ku ri ta vulavula timhaka ta ti-propu ku ta va ku ri bangi ra ku ri ta lava leswi byi nga swi kotaka ku xavisa ku ri vanhu lava laha a ku na ntirho hi mhaka ya ku ri ku na mazimbabwe a ku na ntirho hi mhaka ya ku ri ku na mazambia a ku na ntirho so loko u sungula eh, vandla ro tano u ta swi kota ku kuma twenty fifty ya vanhu ya vanhu va ku va ta ku va ta ku hlawula ku nghena le kumbe kuma city yin'we mara wu nge swi koti ku sustain ku ri message wolowo wu nge tirhi laha a wu tirhi laha afrika wu tirha le europe na matiko man'wanyana ku ri a sungula a ri tikholoni ta vanhu va ku huma le europe valava mingele ku vatweni i good enough mashego mhleri wa tipolitiki lava hi nge le ku buleni na vona a hi hetiseleni mashego ke loko mi langutile vhiki leri nga hundza um khale ka xirho xa african national congress khale ka xirho xa atm sweswi va nga xirho xa eh, eff nkulukumba mzana lemanyi va va hlambanyisiwile tanihi xirho xa parlament xa vandla ra eff swi nga tsandza kwihi ku kulukumba lava na vo ematshan'wini ya ku sungula vandla ra vona va famba hi gondo leriya
va ku fana na Esna Gashul lava va ku fana na na na na na tata na manya ni ri a ri a ri le ka ka ATM ku sunguleni yeah a ri leswi a swi voneke i ku ri ATM yi nge swi koti ku kula ku ku ku ku hundza la yi ri koho sweswi so yi yi helerile and na koho ka nhlawulo lowu taka twenty twenty five ni vona leswaku yi ta kuma na xipingo leyi va yi kumeke sweswi hi ku ri um support leyi a va yi kumile nkarhi leyi a ku na division yo yo karhi ka ANC vanhu lava ku ri a va lava a va sapota eh, eh, eh, lwari Jacob Zuma na van'wanyana hi vo va ku ri a va kwatile va famba va ta hlawula um ATM mara sweswi support leyi nge kumeki maka ku ri ANC yi na ti-division na ti-faction ta yona mara sweswi ya swi tiva ku ri Loko i lava ku wina le KwaZulu-Natal ku laveka i va na unity le KwaZulu-Natal. Loko ku nga va na ti-division leti ti endleke ku ri ku va na ATM yi nge yi kumi KwaZulu-Natal, KwaZulu-Natal yi ta famba yi ya ka IFP. And loko AFP ANC yi looser swin'wanyana history yi komba leswaku a yi swi koti ku ku ku tlhelela ndzhaku swi kuma ku fana na nkarhi leyi luza western cape hi nkarhi leyi luza eh, eh, city cape town na leswi ve nkarhi leyi luza vo joburg na vo na na botshwane na na nelson mandela bay a yi swi koti loko yi nga yi nga luza kzn i ta va i luze kzn forever so sweswi a ni voni leswaku lava va vhotela a t m va ta tlhela va ta vhotela a t m hi twenty twenty four so va ku fana na vomanyi yi vanhu va ku ri e f f yi endla strategy xa ku ri Manyi munhu a ku tlhariha ngopfu leswi i ntirho leyi fanele vulavuriwa i munhu a ku ri a ri le ka g i s i munhu a ku ri ku na nkarhi wun'wana a ri bg ka labour i munhu a ku ri a ri ka black management forum so loko u lava munhu a ku debate ivi ma twenty twenty four la ka ti-debate leti mi ti endlaka n'we va va radio va s a b c ku laveka munhu wa ku ri u swi tiva ku vulavula ene munhu wa ku fana na manyi munhu wa ku ri loko ku ta ka debate hi ntiyiso ku ri wa swi kota ku debate so e f f yi langutile ku ri no i lava ku strengthena le ku va ku you strengthen internal capacity ya yona so that's why manje u sungula ka atm sweswi u le ka e f f wa swi tiva leswaku hi lembe leri taka u ta loko loko u hlawuriwa u ta hlalela u ta u ta parlamenteni u ta hlalela parlamenteni a ri lunga ra e f f mara munhu a ku fana na ace a ni voni leswaku e f f yi na function for yena loko va va va nga swi kota ku ri if if a nga sunguli vandla ra yena va nga swi kota ku ri hi vo february march lembe leri taka va vulavula ku ri na if na khashule ku va na speculation kumbe va nga swi kota ku mi teka mara mi teka va languta mhaka ku ri ku na support leyi va ta yo karhi leyi va ta yi kumaka loko va mi teka va mi tisa ka e f f mara ni vona leswaku va na ti-plans ta muna ku fana na leyi ku ri va nga mi rhumela le palamenteni ku ri a ku na evidence ya ku ri i swa swi kota ku debate ku na evidence a nga na track record track record ya ku ri a ri premier ya ya le free state na ku ku na ti-charges sweswi munhu wa ku ri u chakile ku vulavula ntiyiso mm, mm.
no ni mi twile um a hi ndene ni homework leya two o'clock ni ta mi fonela ni twa ku mi kume tindzimi leti ti nga ta ximfumo a mpumalanga hi tihi a limpopo i xitsonga xivenda sipedi Sepedi. eh, na xinghezi na Afrikaans. afrikaans na ndebele ehe se ni la ku twa ku hayi ta vulavula ya vulavula inkomo but
sure enkhesini sweswo mi ngisela munghana lona na fm makomba ndlela 0860 002 543 n'wina mi ri yini eh, a hi ku twi mi ngiselo mehe Hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula, 12 to half past one exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Hi sweswo miyingiselo wa Munghana Lonene FM hi ku tlangela n'hweti ya vantshwa va ndzawulo eh, kumbe va hofisi ya Premier wa xifundzhankulu xa Mpumalanga va xave nkarhi ku va va ta kota ku va

ahe minjhani hi pfukile n'wina minjhani mi te mi ni- mi endla xikala vito n'wina mi ni byela vito a a mi byelanga mina
mara a swi na mhaka e-e ma e-e ma pfumela ku a mi byelanga mina mina ni mi- ni ta mi tivela ku hi ku ni yo hindziseriwa vito so sorry n'wana mhani botken ya inkomu n'wana mhani sorry twanana Yeah. Eh, mhaka ya stage ya ya ti ya load shedding leyi nga zi yi celebrate hi nga zi yi bana mavoko hi endla nga ku escom yo hi endlela favor a yi hi endleli favor vo lo tirha ntirho wa vona lowa fa va ri- va ri ku tirheni le ku sunguleni loko nkarhi lowa kha hi kha hi swa ti- ti-stages leta le henhla ta load shedding mara swi ni dyondzisa nchumu wun'we Mm. eh hi ku ya hi vonelo ra mina leri nga vonelo ra mina se ri nga ra munghana lonene i ku load shedding yi to- is a self made self made crisis va swi tiva ku va va onhi kwihi loko va lava ku lunghisa va ta lunghisa kwihi ho ho ho loko ku ve loko ku ve hi sweswo swi vula i koho munhu la lava ku ndla crisis ya ku yi ta hetelela yi lahlekerisa vanhu hi vutomi yi lahlekerisa vanhu hi mintirho yi dlayisa vanhu hi ndlala hi swo mbulaka swo loko tindlopfu timbirhi ti ri kulweni ku vavisa ka yini swa boha ku va na ku va na inani ka nyimpi yin'wana na yin'wana ku va na ti-casualties kalango loko mo swi languta swilo leswi ni la ku mi taka ni mi yisa ka ndzhaku hi ku ya leswi mina ni nga anamisa miehleketo ya mina ni yi veka kona hmm. slowly but surely hi le ku privatiziweni ti-entity hinkwato langutani vo prasa transnet s a a na yona escom leyi ku na vanhu va dyaka eka vandla resi na yoho leyi i ndlela ya leswaku van'wani va dya loko yi privatiziwa xivara wa mina malume wa mina comrade ra mina ri ya ku endleni ka yini ri ya ku benefiteni swi lo endliwa swi leswi i i yini lexi nga cinca sweswi okay a va ha tisi kholi liya kha va vulavula leswaku yi katsana na maribye na ku i yini lexi nga cinca sweswi swi endlaku ti-stage ti yahanga i ku leswiya swi tshoveka tshoveka swa ha tshoveki tshoveki
ku humelelini swo hambana i yini lexi nga i yini lexi va nga xi endla va tsandzaka ku xi endla for nkarhi wolowo nga ku sukusela hi vo twenty fifteen ku ya fika sweswi ku na holobye wa timhaka ta gezi a nga ta i swin'wana swa leswi nga cinca
kalanga hambi vo veka holobye is a political head a nga tirhi tirhi luwa kambe as long as ka ha ri na munhu loyi a tirhaka tirho ku mi sapotaje kokwalaho ku vulavuriwa ku nga ha ka endleka ni kha ni swi tiva leswaku ni ta kota ku tlhe ni tholiwa fute ni kha ni swi tiva leswaku hi le ku phuxeni ka agenda ku ve na maheveheve ma swikepe leswikulu a swi ri ready leswi a swi ta kota ku phawara substations to tala swi hi nyika gezi kwala leswi a swi prepariwe swi va ready leswaku swi ta kota ku hi nyika gezi loko xiyimo xi va xi ri xi kha xi kha xi kha xi va wena lexi ni nga xi vulaka i ku hi laha hi nga kona hi lo yisiwa ene loko ho nga ti voneli ku tindawulo hinkwato mi ta kuma kha ti va privatise hlayelani mi kha mi vona ku ti waku ti lo waku ni kha ti landzelela na n'wina va s a b c mo le mo va ku mo va ku ringeteni kahle kahle ka ku pfuka mi mi wisiwe hi mo ni gimeta kwala ya eyi evotkeni ma sindziseka ku gimeta se leswi se a mi tala zwo swin'wana se a swi nga ha ri swona ah, do hayi vo ni fika kwala ni ku a ni muteni okay mi le kwihi n'wina sabc a a ni ala a ni le ku ale no vula eyi a se a mi ya kun'wana hi yo mhaka ni ku a hi gimeteni kwala okay ni khensile kwala evotkeni hlayisekani inkomu khensile n'wana mani akhensa 0860002543 eh babosi kuna munhu kwala mm, kona swinene okay ayi mitweni eh, ngatoku mina u tswaka mulata ntsini hi vume eh, eh, eh, ni ku ku na munhu kwala ni ku ku na munhu kwala ivi ni pirasa laha babu kala ngo ku na timhaka ni lava ku kumbe ku navela ku tikombisa swin'wana swa swona swi hi veka ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle tipolitiki kumbe van'watipolitiki ku nga ti-office bearers political office bearers na administration ku nga vafambisi va tindzawulo na swin'wana na swin'wana swi nga kwala ndzeni ka ka mfumo mm. leswi endlaka ku swilo swi nga fambi kahle no ka ni nga ha tsundzuki ku ri ho ka hi nga ha swi koti ku hambanyisa tipolitiki na vufambisi ku nga administration now leswi hi karataku ni te ni la ku sungula hi mhaka leyinene ni ta ya ku why swilo se swi pfilunganyana ku ya le mahlweni eh loko ni teka n'watipolitiki a nga va ri m e c mukhanselara ku fikela kwale ka president i van'watipolitiki lava hi ku hambana ka tiphati ta vona kambe a hi tekeni ka mfumo eh, ka vandla leri nga ku fambiseni ka tiko ku nga a n c as xikombiso loko va ku ndzawulo yo karhi yi ya pimanyeta swa timali a hi ntirho wa n'watipolitiki i ntirho wa head of department na vatirhikulobye vakwe kambe hikokwalaho ka yini swi languteka onge van'watipolitiki va hina va nghenelela ka administration ni ta mi nyika xikombiso ni tirhi ngopfu na premier ya gauteng Tatana Lesufi, va ha ri spokesperson ka Social Development, MEC, nkarhi wolowo a ku ri manana Angie Motshekga, HOD, a ku ri Doctor Vernon van Wyk. A va nga swi koti MEC ku va nga chika va za va ya fika ka levhele kumbexana yo kota mina va ni lerisa leswaku bajete ya lomu ni nga kona yi fanele yi fambisiwa ku yini. Vona ntirho wa vona van'watipolitiki hi leswi va nge i va yimela kulangwa, va yimela ku vanhu. se loko ku ri na swin'wana swi lavekaka kwala tikweni kumbe ku laveka xikolo a hi MEC kumbe holobye loyi a taku a ku hayi ni ta mu akela a ngo tshembisa kunene kambe loko tiko jikeleke ti a tlhelela ndzeni ka department hi ta fika vutisa ku wena HOD yi kona budget na loko va huma va ya ku kunguhateni ka mpimanyeto wa swa timali na loko kumbixani ku kumeka ku ri na n'watipolitiki a xikarhi hi ku ya hi mina sweswi ni vona onge a swi nga fanelanga and a hi xihundla kumbe u pfaleriwa a handle vuvabyi hi lebyi vuvabyi lebyi nga kona i ku veni van'watipolitiki hi ku veni ka xokoriwa ka dyiwa va nghenelela loko se ku ya ka ku ku implementiwa timhaka ta swa timali ku ri hayi a hi languteni ku eh patu ro karhi eh hi rero vito u ta vona plan va tlhari ngopfu wa va tipolitika va ku byeli straight ni hi leswi ni kumaka siku rin'wana ni nga vula ni ku endla hi yini loko ri na ti-conference ta tipolitiki mi kuma ku na ti-hod kwalaya ivi loko va vuya hi le na swindzanyana swa vona loko se mi ri ku tirheni mi ri ka administration mi ri tihlengeletanini wun'wanyana hikuva a ri na matimba ya ku va a tivana na n'watipolitiki ku sungula vuvabyi lebyi kwalaha ka boardroom laha ku nga ka administration munhu a hoxa mavito mo fana na comrade maluleke comrade manman hey chief i vuvabyi byi kulukumba ngopfu ni ze ni hambana na un'wana ya miehleketo hi ri ka meeting wa kahle ivi a vula leswaku comrade swimanimani kwalaho hey leadership i vuvabyi lebyi se byi nga nghenelela to an extent ya ku vanhu va dakwa hi matimba lava vengele ka administration hikuva va ri na vuxaka na van'wa tipolitiki va nwa tiya mhm. ivi swi nga fambi kahle ivi swi fika kwala namuntlha siku na siku rito rin'we i subject matter kumbe i mhaka yo vulavula hi yona loko ho mati namuntlha la khalanga mi nga za mi pfala nongonoko loko ho mapatu namuntlha mi nga za mi pfala nongonoko ivi loko swi ku jikile titi mi twa ku ve ku na president a giyani hi timhaka ta mati loko a ya le swi va mi mi tivutisa ku administration a yi ri kwihi ku swilo swa swi kunguhatiwile swi phijeke kwihi laha a swi nga fambelelanga ivi n'watipolitiki a za a ya chika a vulavula na leswi a fanele a nga vuli hikuva van'watipolitiki vo fika va phuphutela va ku a e mi nga vileli vhiki leri taku swi ta sala swi endleka a va lo tlela vurhongo lava a va ri kona a va fanele va fambisa swa tiko na kumbe swa swa swa swa tihofisi na mi tshama mi khe mi vula mi ku no loko a vo fafazeriwa lavo ka va nga tirhi va hele nga ku hi vo fafazeriwa hi duma a swi koteki hi mhaka ku loko mi ku swi endla sweswo swi ta vuya lahaya ku nga ta nghenelela na tiyuniyoni ti tiva ku malunghelo ma vatirhi hi ku yi suka ka nkarhi lowuya eh, timfanelo ta vatirhi a ti kandziyeriwile ngopfu to an extent ya ku no se labour relations act yi sevhara ngopfu vatirhi ku hlongola munhu hambi ngo a teki xipedi ve ri u hleketeteriwa leswaku u teke xipedi xa mfumo a famba na xona hmm. i ta za ku landzeleriwa swinawanawani sweswiya kun'wana a za a decide ku lova case yaleyi nge se fika makumu van'wani va suspendiwile swi teka malembe i timiliyoni leti vanhu va nge ku hakeriweni va lo tshama hi mhaka ya yini hi ku veni van'wani va endla swa rhongo hi vomu kun'wana va lo tsopeta kambe a hi tekeni lavo ndla swa vomu va za va yiva mali ya mfumo mi kuma ku vanhu vambirhi va swi kota ku wisa province yi wa hi matsolo yi ku gwadagwada ivi mi za mi tivutisa ku vafundhisi mi kwihi va vurhangeri bya muganga mi kwihi hmm. yini yini swiyenge leswi hinkwaswo ivi tiko ri za ri ku karhi wun'wanyani ri za ri fika laha ri khwitaku mi nga ha swi twisisi ku se ku humelela yini na ivi ku ku podi ri tshuka mi swi vonisa sweswo navetweni hi swo sweswo that's it 0860002543 kolo sala tiseka ti nga ri tingani yi va awara ya n'we awara ya n'we mahunge misava i lawa ya landzelaka na sesibongi n'wa mun'wana ti maluleke kasi ke kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka riqingho rero eka 0860002543 ku na byin'wana vulavisisi byi kombaka leswaku ku na vanhu lava va um tirhisaka um va tirhisaka ve ri yini va va va va va hi rhangelaka ka tindzawulo to hambanahambana kambe va nga ri na tidyondzo to ringanela a hi ku hi ta bula na eh, vutinyiko eh, mavundla kusuka eka ndzawulo leyi ya timhaka ta eh, mintirho ya mfumo kambe ke swi tikomba ongeti na mafambiselo swi tikomba ongeti eh a swi a swi le ku fambeni ku ya hi laha hi kunguhate ya kona kambe um ku tiva mani kumbexani hi nga va kuma hi ndlela leyo khalanga ni mi yingisele nongonoko tanihi ntolovelo um wa mi wa mina musumbunuko ku fika ra mintlhanu na tsaka loko eh, ni twa mi bela escom mavoko i mhaka ya kahle yaleyo swi kombisa vumunhu ingaku na vona va nga yisa emahlweni va kombisa vutihlamuleri va vuyisa ntshembo lowu hina vo tala hi nga ha ri ku na wona shem

eh hi valava ni nga ta ku byela vona loko nkarhi wa ku fika eh hi ndlela yo yoleyo xiphemu xa vumbirhi lexi khensini mahungu ya misava bongi n'we mun'wana ti maloleke eh hi ndlela yeleyo a hi ku timingiseriwa munghana lonen f m makomba ndlela eh swi tikomba onge ti eh timhaka ta gezi ta ka ta ti antswa eh hi ndlela yoleyo eh ku nga ri khale ku ta fika laha hi nga ta ku hayi a ha ri na load shedding se mi ta ku yini n'wami ka mi ku gezi ri ta khinsama mi ri yini loko se swi ti tani hi ku ku na lava a va ku um ku nga ri khale endzhaku ka mavhiki mambirhi um tiko leri ri ta va ri lo byi leswo ma swi lava ku navelela tiko leri swi swo biha ma hmm?